Cychwyn yn Gaernarfon a gobeithio gorffen yn Gaernarfon. Da ni yn mynd i gobeithio seiclo ugian mil o filltiroedd rownd y byd. Be ti'n chwerthin ar? Mae o mond yn chwerthin achos mae'n meddwl bod ni ddim yn mynd i wneud o. Na, i wneud o, neu di ddim. Bach o cynic, swn i'n dweud. Gobeithio mynd trwy 32 o wledydd trwy Gymru, Lloegr, Ffrainc, Switster, Italy, Slovenia. Dwi'n dychmygu Croatia, dwi erioed 'di bod yn Croatia o blaen a fydd hwnna'n sicr yn un gwlad. Burma, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Philippines, Australia. A hefyd Iran, dwi isio gweld be 'di hanes hi. The Forbidden Fruit iddo fi bach 'de. Dwi'n deud y gair Iran a mae pawb yn panicio'n llwyr. O be dwi 'di ddarllen, bod o'n le amazing i seiclo drwodd, lle gawn ni hyd yn oed eira, swn i'n deud. So mae pacio ar gyfer bob dim, ar gyfer bob tywydd yn anodd. Mae'r beics 'di cael eu wneud yn custom made i ni gin Dewi Jones o Talsarn. Yn gweld syna beth doeth mynd mynd efo beic sy'n gael dioddefyn Talsarn chwaith ond... Mae iaith yn mynd i fod yn broblem yn amlwg. Byw efo Tom am flwyddyn a dwi'm yn dwi... T'od dyna ddim byd personol ond mae jyst fod yn cwmni rywun bob dydd trwy'r dydd twenty four hours a day am flwyddyn yn anodd ie. Hefyd y ffaith bod Kev yn lysieuwr dwi'm yn meddwl bod o'n bwyta'n byd yym oni bai am swps. Dydi cig Dydy o ddim ar y menu yn yn y gwledydd 'ma rhan fwya o'no fo 'de? Ond hyd as o' 'na ryw deulu yn deutho ni ddod i fewn 'lly a ti 'di gweld fatha Indiana Jones lle ma' gynnyn nw'r pen, y ddafad a ballu och. Ia, so honna'n un anodd 'de. A hefyd, wel jyst y physical challenge o'r peth 'de? T'o' ti'n sôn am flwyddyn o seiclo bob diwrnod, 50 milltir y diwrnod. Er bod o'n galad ŵan 'de, dod â fil o filltiroedd oedd y thing yn hollol gyffyrddus. So di fi a Tom ddim yn cyclist a da ni'm yn beicio. Mae hynna ddigon gwir. Dwi'n meddwl na 35 milltir di'r mwya dwi di neud mewn diwrnod. Antur, bod yn llefydd fel hyn, dringo, dyna da ni licio.
Gobeithio fyddwn ni'n cael cyfleoedd yn llefydd fatha Fontainebleau yn Ffrainc, un o'r llefydd gorau am foldro yn, yn y byd. Gobeithio fyddwn ni'n cael mynd i fanna a Swistir hefyd. Da ni'n mynd i fyw ar Pymtheg punt, ugian punt y diwrnod. Weithiau de, ger ryw awran y diwrnod lle dwi'n mynd, mae hynna'n ridiculous, dwi'm yn mynd. Mae'r maps i gyd ar y teclyn bach yma fatha GPS, so mae gennym ni ddau ffôn fel backup, a mae gennym ni'r tablets i gyd, a'r iPads fel, t'o' be', 'dan ni fatha walking bank i rywun dydan? Dio'm 'di infestio mewn dim mapio na'm byd eto. Ond mae'n anodd hefyd achos o'n i'm yn siŵr iawn lle, pa ffordd 'dan ni am fynd yn union, wedyn yy... Dwi'n cario fatha... Ti'n patha fapio gwaith hefyd? Trio mynd â dau o bob dim, ella tri tro yn syth a gadw nhw'n saff. Pepper spray, achos y broblem mwya pan ti'n beicio de, 'di anifeiliaid, sef cŵn de, a coelio neu beidio de, ars yn llefydd fatha Bosnia dwi'n meddwl, a Macedonia, llefydd o'ch chi'n gwybod am hynna nag o'ch to? Na. Dydw i'm yn prepared amdano fo i fi gyfadda, ond mae Kev lot mwy Weld yn switshed on. Sai'n broblem, sengyn sa'ch chi gael pynctiau fel sa to. Diolch yn gwybod sy'n mynd i pynctiau eto. Lot o bribes dwi'n teimlo ar y border crossings, Tom. Mae'n ei ofn, ie, ti'n iawn dwyt. Gwerthu dy gorff i'r rhaid chdi wneud, dwi'n meddwl, de. Mae nhw'n deitha chdi, cadw dy bres yn bob llefydd gwahanol, cadw dy bres yn y tiwbs. Cael walat, smalio, efo cardiau di-expeirio. O'n eitha neb dwy'n un byd o'n i. Ti'm yn gwybod, nagwyt? Dwi recro na probably jyst tu allan i dre gawn ni robio. Anodda i fi ydi bo- ffaith bo' fi'n gor'o'... A dwi me'wl i chdi 'fyd Tom ydi ffaith bod gynno fi gariad a ma' gin Tom gariad a 'dyn 'dyn ni'n gor'o' mynd ga- gadal n'w. Mae wrth 'i bodd dwi me'wl. Dwi'n me'wl bo'... Dwi'm yn gw'o' os 'di hynna'n beth da ta beth drwg me'wl amdan y peth. Dwi gobeithio fydd Tom 'di tyfu fyny yn yr adag yna 'de Tom? Yr un beth ma' hwn yn yy edrych ymlaen amdan ydi Thailand 'de? Yy, Cafos, probably Ayia Napa. Mae 'na jans da fydd un ohonon ni ella wedi cael llond bol go iawn ac eisiau mynd adra. Os ydy hynna'n digwydd, mae'n rhaid i ni benderfynu wedyn os dwi'n mynd yn hŷn neu os 'di Kev yn mynd ei hun wedyn, mae hynna i fyny iddo fo. Dau ddyn eighty, mor bell â hyn. Oedd e bach o sioc iddo fi yn cychwyn yn amlwg achos nes i golli Tom am y pythefnos cynta. Chwalu tendon yn y ddau ben glin. O'n i'm yn me'wl swn i yma deu gwir o'n i'n me'wl Na. Odd y daith drosodd o fewn y wsos gynta. Ag ers hynny 'dan ni bod yn seiclo efo'n gilydd ers faint rwan 'da? Pedwar pedwar wsos wan. A 'dan ni heddiw yn campio yn lle bach yn enw Jesla. Lle 'dan ni'n cysgu heno? Dw'm yn siŵr. Dim syniad. Dwi'm yn me'wl falla bo' bobol 'di disgwl ni neud... Na. ...gymaint mewn cyn lleiad amsar chwaith. Cyclist tân, sbia hwnna boi. Sbia sbia cyhyra yna. Yr unig bryderon sgynnon ni rŵan ydi cyrradd Iran. Gynnon ni broblam efo'r visas. Rhaid fi enjoio hi at Istanbul. Yndan. Gwel' be' 'di s- yy sefyllfa. Ie. A neud decision.